Bon, paxénxa, ka obi tena. Mon si, oxi N ta fla nhos tudu, mon si. Sabe ma oxi ma é dia di redi sosial. N odja na Purtugal oxi. N odja na. N staba na trabadju, N sta ta odja na rádiu di Lixemburku ki sta ta fla ma oxi é dia di redi sosial. Má sô ki nos nu ka sta ku se ki redi sosial nau. A nu redi sosial nu sa ta uza pa nu pâpia na vida kel otu, pa nu tenta maltrata kel otu, pa nu faze tolisa, pa nu koba kunpanheru. Má un sinhor fla nhos un kuz, Bu mô é tristi. Kauverdianu ka ten kura. Kauverdianu ka ten bruganha na rostu. Kauverdianu é sima fri na kadera, mosi. É mau mate ka yeta. Bu ka sa nada so ka nen un morde se cruz Mozinho caverdiano tem curiosidade Nhos eu Mo paxénxa na mon Amigo mo pode sta li Nhos pai acidente Ninguém ka txoman pa fla Nessa mo kusta mesa com dinheirinho Ninguém ka txoman pa fla não Ke kusta di morte Boa noite Boa noite Portugalista Mozinho kusta ma três siketa na mon Npuna npuna story ma nhasa ta viaja Kinzi algen txoma-m undi ki N ta bai, kuzê ki N ta faze? N ta fla-m, N sa ta bas tranka obu na furu. Kuzê ki N ta txoma-m? Mon sinhor ta txoma-m kadéra di postu. Â bu ka txoma-m ti oxi pa pergunta-m si ami ki ora kantu N panha asidenti? Bu ka txoma-m pa pergunta-m modi ki nha fidju sta? Bu ka txoma-m si N atraventa séka di agu di ki jetu? Bu ka txoma-m pa fla-m si karni sta? Bu ka txoma-m pa fla-m si N diskansa? Nho ka vê na nho zê sima diabu nho dexa vida da genha en pas fia da mai nho ba txoma nho mai nho ba preokupa ku nho família nho dexa vida en pas N fla má di 15 argen djo má Nelson nu ta bai ku nu ta bai ku bo di ki N ta bai kel li ku se ki bo nho krê sabe diabu Mon sinho mon fladu ku Luizinho Nevato ki mata gatu má anhon di anhon di nho ka ta móre nau ka vê na nho sima diabu N mori N da nho konsinhu mori N tenta pu nho na kami mori N tenta pu nho pa nhos ama toma brgonha na kara monti argen ma ami pu na stória ma sa ta viaja Mo ten algen ki ka ten bergonha mo si. Mo si fla, fla ki menti nhu ka modi, nhu ka sa modi ki nhu ta pasa. Mo si al kauverdianu, kauverdianu e, e, e, e, bi, e, kauverdianu sen koronavírus. Prontu, jan fla ju, ala pa nka fla ko, koitadu, koronavírus sa ta mata, kauverdianu sa ta mata, sa ta matika, sa ta fla tudu kusa. Prontu, pa N ka fla pamodi N ka ta fla. N pô na stória ma N ta viaja i amô siñu 15 algen txoma ami. Tanbê ripósa N ten bal, ponta bóka N fla-bu pamô ku txoma-m, pamô ka txoma-m pa punta-m si nha fiu sta dretu, pamô ka txoma-m pa purgun pa fla-m bu netu ka ta nase, pamô ka ta txoma-m pa na konselha pa N ka gasta dinheru na bebida ô pa N ka da paruru. Pa bu txoma-m, pa bu purgunta-m undi ki N sta ta bai. Bu da-m dinheru pa N bai, N sta ta ba ku bu pé, N tira ku N N tira ku N kusa di bo. Diabus! Ô dimóni! Nho ka ta dexa ken vive! Alô? N sta na diretu, dipô N ta txoma-u, ta bon? Ok, sa. Mozinhu! Nós nha mundo é doedo nho sim Nós nha paciência pa caboverdiano paciência pa o dimoni Como caboverdiano é ka ser humano não Ser caboverdiano é ka ser humano não É o dimoni Pa mi n'podi ser tanbe um di kes tanbe N'panha acidente nun diabo ka txoma n'podi fasi di ke jeito dja o melhor O meste é com remedio meste é com coisa não Ninguém ka ta txomao pa flau El anda pera netu li siñu, ngata kati-kati pa N djunta nhas kuzia pa N manda pa nhas fidju pa sta abensuadu, pa sta dretu, sima tudu ta sta dretu. Ma pa pes txoma N pezó, é undi ngata bai pes lingua, es fla ka txeka, es ta fla. Pos N ta fla, nhos ka bai nun tist. Nhos é kuzia? Nhos é un só bosta, só merdas, porra. Só ta pintxada, poi-m poi pa N sabe di nha fidju, kel é un porra.

N sa ta ba ku bu obu, N ta ba ku zeka diabu, N ta ba ku bu dinheru, Nha vida sta ta preokupa-u. Satanás ô dimóni, ba pa mante ka ya ta bali, pa karbon ka ta ta ba pa infernu. Nu dexa vida di algen en pas, ba kuida di bu mudjer, ba kuida di bu maridu. Ô dimónis, N mo i so ka bu ben, N ka ta preokupa ku vida di algen asi.

É bu mai ki N sta ku el ki ta tra-m dinheru, se tene. Nau, é bu mudjer ki N sta ku el ki ta tra-m dinheru, se tene. Porra! Nu sta preokupa ku vida di algen, dja ka ta preokupa ku nho vida. Karalhu, un viaji ki N fla ma N ka ta viaja dja, ki di tantu barga ki N ta txoma na tilifoni, bu ta pensa ma mon dja é duedu. Mon dja é duedu. Mon dja é duedu, mon senhor. Mosinha mosinha fala nhos un kusa, nhos oja redi sosial e fetu pa nu Aba nha txomadu di kóde aba Mosinha imajina munti algen ta uza redi sosial pa trabadju. algun kusa, ô pa djuda algun algen, ô pa múzika, ô pa sikiatra, ô pa pa djuda kel algen ki sa ta meste. Ka sa frontanu nau, ami ami propi ami ka sa konsigi ta faze kua kua propi, tanbe ami kumesa ta blokias, nhos ta mandas tudu pa infernu. I anton mi nhor di kui bai numa inter kuza, mas ami nka meste ningen pa ben preokupa ku nha vida, ningen pa ben pa ben nfronta nha nha destino. Pamodi mo sinha mi ntém ku Josué era un kuza risen, mi ntene dez mininu pa nkuida del, ntene inda ntene ntene netu ki ata ben pa nkuida del, nho sta so na katikati ba rixei ka te kori pui na sinza, nho sta so ropa ki ntene risen pa ntene ben pui na bri pa nba sabi di nhas fidjus, di nhas familias, mi nta sabi di nha furu, nta sabi di nha kabesa, nta sabi di nha. Dja N sta kansadu di palhasada mosinhu Mosinhu, nho ama-u Ten un kusa ki nhu ka ta ntende bro Ten un kusa ku ta pensa, u ka pensa u ka ta ntende Pamodi Anda, anda ka Bem, mosinhu Zoe Ba txeu di mi Dizi sin Mosinhu, bu ta oi algen ta fronta mosinhu Bu ka po, ami N ka pode posta nada pamodi Diabu sta ta pintxadu Algen a ta manda-s kre pa sabe undi ki N sta bai Kre pa, si N a ta Purtugal kre o ta, o ta ter ku mi la Purtugal? Si N ata Fransa krê bu ta buska undi N sta Si N ata ka Alvedi krê bu ta nha tras Mon sinha sta monti algen ki sta sima frida kaliera ka ta da pa xinta Mon sinha avês bu ta sta en pas Nhos odja N toma vasina N toma vasina Pamodi algen fla nãu nãu nãu nha son bu viaja asin Mon sinha ten algen ki é sima diabu N ta fla N ta tonda fla mi nhos ka ten mi mon ka ta trankadu na kadera N ta fla N ta tonda fla N ta kontinua ta fla. Pamodi nu tinha ami ngus, ami ngosta pa nu sigi, pa nu, pa, pa algen sigi-m, pa da-m forsa, pa, pa nu ka ti kati kunpanheru, pa nu ruspeta kunpanheru. Sen duvida, nu, nu uza redi sosial pa nu fasi kusa bunitu, pa nu sabe di nos familia. Pamodi, imajina, Ki ki el i oja i un kusa li? O e ti undi ki, ki ki el i oja pa no kusa? Bo staba ami? Verdadi, N ta fla, mi N ka ta guarda bo di e kusa. Ka mi, mi onesta di ki jetu, mi ningen ka ta da-m nada. Djoli, N toma vasina sugunda-fera.

O ma família si un kazu pode skonde. Munta algen ta uza redi sosial pa pâpia na vida kel otu, pa li, pa linguada na vida di si família, pa kati-kati, pa ka ta trata, ka ta fase kusa ki bali, ka ta trata, ka ta bate otu, nen ka ta laba kaisinha, ka ta laba zekinha di manhan pa ba trabadju. Ta labanta ta bai sima es ta ba mo tenpu ka ten pa mo na ora ke ta labanta na mexe na telefone pe pape na vida kel otu es ta skesi otu ku boka fedi dentu tranka ta la boka pamodi n so na linguada na vida kel otu ami so n fla ma n poi n poi nha kusa na internet internet di meu graças a Deus n ta paga tudu mes n ten dos propi li mi te propi graças a Deus odi moni odi moni sta na cara pake xuxa ke pikinoti xuxa ke mininu ke ka ten idadi inda ke mininu ke ta labanta ke sifru ki é Satanás, nu ta fla ô dimóni. Kinzi argen ta txoma-m si bu ka kontenti di bu txoma-m kónta? I bo ki sta na Lixenburgu, N ka blokia inda, ose pamodi po mar, N ata pur diretu pa mar kontráriu pora un naku, pamodi bu ata preokupa ku vida di Nelson. Mosinhu, N ba ta inxasan pamodi tudu argen ten diretu di toma inxasan, bu ta manda karta pa bu toma. Na, na, na, mi oji na rádiu. di Purtugal ki ta da li fla ma oji é dia di redi sosial. Má N obi es ta uza redi sosial pa es fala ku ses família, pa es fase kusa ki é bunitu, pa es trata di. Munti algen ta uza redi sosial pa bende karu, otu pa bende bisikléta, otu pa bende ropa, otu pa bende perfumu, otu pa pa abri un kusa pa djuda. Anos nau, nu nu ta abri Facebook pa nu maltrata kel otu, pa nu pâpia na vida di kel otu, pa nu konta mintira. Pamodi? N fece bu kel kusa ki ta tra prubléma pamodi gosi N pode fla-u i mos ki ki di e ta tra ben sinku skudu bu ta bu ta bai bu ta fla kel otu mi atxa so mi ta debe dé mil eru N ba ta oia kusa mo ki ta bai ma kel la ka sta en kónta ago N poi un vídiu so na story ki ta parse ta fla ma N ta viaja. 15, 15 odimoni, Satanás, odimoni e mal di ka, n ka sabe nen ki rasa propi. São um monte de alguém que está contando meu verão, sem, sem tempo, nem tá mandando direto para Santa Luzia. Eu tá ficando, eu sou sem internet, já não, eu tá mata a cabeça lá. Tchau mãe, foi na hora trabalho, já tchau mãe, tchau mãe, nem patrão fazia, é nessa, com o telefone, vou, vou, vou, trabalho, anda.

Ami N fla, N sta na trabadju, na trabadju, na buska pon di nha fidju, na buska pon pa mi pa N vive, na buska pon pa N djuda nha mai, na buska pon pa N sta filís nha vida. Nau! Ô dimóniu, kuzê ki sta na. Nau, nau, nau, esa ua ta viaja, N sabe ua ta viaja. Kuzê ki bu ten ki ta sabe si N ka ta ben, ua ta viaja? N ata kumeu? Si ki ua ta kumeu, ka ten nada a ver.

Es ta pregadu na bo. Nha pé ki N ata ku é di bo. Viaji ki N kunpra é na bo. Avion ki N ata anda, avion ki é di bo. Mi N ta fla, Mosinhu, nu kume, nu ka bebe, nu bebe, nu ka basta más, nu preokupa más ku nos kabésa. Nhos katikati, nhos txoma, nhos família, nhos mudjer txoma-m pa nha asidenti, má nunka un orimoni ka txoma-m pa pergunta dja N midjora. Ningen ka ta fla-u, má pa N viaja tra ka txeu ka es ta fla. Pa e da se fidju kumida, e ka ta da katxi ke pe da no. Ma pa e papia na vida ke, e tra katxi ke sta pa mi. Nta ntra katxi ke nda pa nhos. Nho ba pa karbon ka trota. Nho ba pa senené di infernu. Nho ba pa kinta di patu di un kavalu. Nho ba kanba na infernu. Nho ba pa, nho ba toma nho manta kajata, nho manta kabesa, nho dexa vida di algen en pas. No, ma nha ta viaja sin pamodi. No, ma nha ta viaja. Bu nka sa ku se ku sa ta fasi ku ta viaja. Memu ta manda un mensaji. Mo nau, nu sta bin samu ta viaja, abo senpri e bazof, trabaja ku baropa. Abo senpri ta viaja, trabaja i wa viaja. Ma pela nkuantu mi nta viaja bo so ta ba bebi, wa ta tranka na kadera. Nen karni e ka ta kumi. Kuse ki mi ntena ver ku nhos? Ka mesti manda mensaji. N ta fla nhos, el dja kumesa manda mensajen. Mi N sabe, N ka ta lima nho nomi nau, pamodi mi N ten ruspetu pa modi bu debe ser o ten bon mudjer dentu ku bo, o ten bon maridu dentu ku bo, ka ta sabe ma bo ka bali. Pamodi ti menti, bu ka mo, ti menti, ti mu ora nu ka sabe mon ku ta pasa. Ave bu ta ti diabu dentu kasa, un monti algen ta ta inosenti, ta, bu ka ta sabe. Ma ave u ta ti algen dentu kasa ki é sima xuxu, abo ta sala inosenti, é sima Aki nu ta ba sa mudjer kornu, el é úniku, últimu a sabe. El é últimu ki ta sabe, ki ta sabe, aki ta pode kornu, é últimu algen ki ta sabe. Má nhos skese ma Deus ka ta durmi, é sima ladron, bu ta furta, bu ta pega, bu ta furta manhan, má dia ki djo kansa bu ta dadu txapu. Â ku ta pegadu na furta un pregu sô, ki djo furtaba karu, ku mota, ku biskiléta, ku algen ku tudu. Bo tinha kuza más fedju ki ten na mundu. Argen ta preokupa, ka ta preokupa ku si vida, ta preokupa ku vida di argen. Nau man viaja ki mi le trabalha mi ta kati kati ku mate, ku pake txuba staba pa karega buloku di 24 na petu ki n toma inxasan ontonti ki n sta korpu ki bali diabu sta pre, diabu pa ku mi ma sta na na avion n ta ba, n ta ba kamba na sel furu. Nha ta kanba na bu Raquel ku. Ami nka ta koba ningen na si mai, pamo mi n'ten nha mai. Ami nka ta koba nun nun tola i nun tula basku na ses mai, pamo mi n'ten mai n'ta ruspeta. N'ta ruspeta. N'ta koba nhos na nhos ratxa kadiera ku nhos simenti. Na nes otal viaja, un no ta bai. Kuzê ku mi ta sabe undi nka ta bai? Bu mandan. Krê ngata-m un tokre. É bo mudjer di kes tipu ki ta kansa-u kabésa lan sin, mosinhu. Ka bali nen bali péna munti pa ki su mundu ta da sai modi. Argen ta preokupa ku bo, ta preokupa, ta preokupa. Ami N ta kati-kati pa N ganha un pon pa N vive, pa N kume, pa N pa N vive nha vida en pas, pa N djuda nhas família, nhas fidjus. I argen ki ki pode ki N pode djuda? Nau. Ami nka podi pui nada pamo nesa ta viaja su sa na portugal ki nga ta portugal ku ta taran wa taran pitada pa nkumi si nta la fransa nho i nga ta fransa bu ten wa taran furu pa nkumi pamo sta namora kela ki algin ki ta preokupa ku vida di algin si te furu e ta da algin mo si nha vê bu ta tijola mi tene mil i tal piridu na amizadi. Mi li ta pidiu amizadi. Yo ka ta ben pa konta, mi ta pagau. Mi tilifoni mi ta dos pa kin ta trabadja, mi ta kunpra. Mi li ta pidiu amizadi pabia munta kin fla ma N ta konta mintira o N ta da nhos. Nhos oja li. Pamodi algen, algen a ta afronta. Algen a ta afronta. Mosinhu, tudu algen ta uza redi sosial pa fase algun kusa na vida. Tudu algen ta uza redi sosial pa txoma si mai ku si pai ku si família. Nau, ningen ka ta faze kel-la más. Algen ka ta uza redi sosial pa sabe di vida kel otu, pa preokupa ku vida kel otu. Falta so pa nhos tra algen kóka di ndu kadia, si un maliton la ka ofe. So kel-la ki falta. Nhos odja, N ten mil pididu di amizadi. Se ka ngana, mil pididu di amizadi. Sta un monti lixu li ki é pa N tra pa N pui kusa ki bali. Monti lixu sta li. Pamodi ki ka tra? Monti, é un monti lixu li. Ke bon di bu tra pa pul la pa karamba. Pamodi ki ka tra bo? E ten ki tra. Ten monti algen ki kabalu ta ten na internet. Pa ke? Pa ben sabi di bu vida, pa ben po po po bu ka ten direitu da un pedi, so bu sai nan sin tudu mundu ia kada konta. E ten ki ta sabi. Nau ma nha ta Portugal. Si nha ta si nha ta viaja ku kuse ki bu ten a vergo? Satanás o dimoni, boka xuxu, boka ko bon, rostu ma ma baka na pari. Nho ba. sabe di nhos, di, di nhos vida. Nhos olha ali. Nhos djobe ali. Kantu ke ta faita pa mil. Pamodi N blokia oji. Oji N blokia. Oji N blokia un xis. N blokia un xis. N blokia, N blokia un des. Pamodi N fika ku 994. Nhos djobe ali. Si sta mintira ali. Nhos djobe. 994 pamodi N blokia, N blokia un monti, i, i N blokia un monti lixu oji. Pamodi mi, ami, N traba, N ta trabadja kansadu, ta karega dintu txuba ku fatu. N po fotu ki N sta ku, ki N sta ku fatu, ki N sta, ki N sta ku fatu novu andami na, na, na kusu, ta kati-kati dintu txuba. Ningin ka ta txiga na bo pa fla, Nelson, trabadja kansadu, ma trabadja ku fe, ku, ku xintidu na Kristu, ki Deus ta djudau. Ma nau, ma N pusu ovidu ma N ta viadja odi modi ben di infernu, labanta sima final ki ta anda di koba, ma odi modi. Undi ku sa ta bai? Bu pintxadu poi un ta, undi ki N ta bai? Nhos sta ta paga-m pasaji? Inda ben ki un monti nos senta ku no kutula, ba ka ta paga algen pa faxi, ma de vexi N ka, de vexi N ka pagaba nau, de vexi nunka N ka bai nau. N sta li na kasa. Má algen ta afronta. Sabe un monti di kusa nhos ta fla, nhos ka ta kridita, ma siñor koronavírus ta panha sô kenha iradu. Mi N ta pidi pa panha tudu fofokeru, tudu lingua radu. Nha da nha pudu, nha pudu é tristi, má ten algen ki sa ta preokupa ku vida di algen dimás. Mozinhu, ten monti, tudu algen ten família. Modi bu ten família kutu, má tudu algen ten família. Abi nu txoma no família nu pâpia ku el, nu txoma no fidju nu pâpia ku el, nu txoma algen ki nen nu ka ta, ki nu ka mutu pâpia, algen ki dexu nu ka pâpia. Ta txoma na tilifoni, N sta na trabadju, mosi, N sta na trabadju, na trabadju, pa es pode pô-m na tilifoni pa ka nu obi ku el trabadju. Pamodi algen, tudu, pamodi nos tudu nu sta na un vida pa nu preokupa ku nos vida, pa nu sabe di nos kabésa, pa nu tenta ser filís, pa nu djuda nos dinheru un dia nu pode ba férias. Má mi ka ten nada aver ku bo si bu ba férias, mi ka ten nada aver ku bo si bu sta ta ba li. Pamodi mi N ta krê oja tudu algen filís, N ta krê tudu oja algen dretu, N ta krê oja tudu algen pa sabe di se família ku se fidjus, ku se fudru própi. Ma nãu, kel-la ningen ka ta fase más. Gósi ki N ka ta fase ta preokupa ku motivu N fla, Nhô Deus, si N staba, si ma faze krê, si N staba la Dubai, N sta mata-m krê. Pamodi kantu ki N baba Dubai, ki N fla, Nãu, e mon ki ka ta Dubai ta bende dróga? Pamodi dróga N kunpra na el. Dróga é na el ki N kunpra, ki N bende, ki N bai. Tanbê di kel algen ki sta ta pâpia di Deus ka ta durmi, mon sinhor, Deus ka sai mon. Ami, ami, mon sinhor, sartimenti nhu ka móre, nhu ka sa mon ki nhu ta pasa. Ami N ta katiga algen ku ku barigi manda pa ben ku monti ropa di mininu, ku monti ku kumida, ku tudu kusa ki N tene, ku bebida pa N pui na baril pa ba kau, pa ba nha téra, pa atxa-u na nha família ku nhas fidjus, pa kume, pa bebe? Nau! Ami n ka pode po nun fotu na fesibuki, nun vidiu na fesibuki pamodi algen ta txoma-m pa nha ta fera, pamodi nha ta ba ku si ku si Zeka Diabu, nha ta nha ta ba deta ku el. Mos algen, algen, tudu algen e riku, u ten ki ta riku primeru di mentalidadi, di kabesa. Bu ten kabésa pa bu trabadja pa God. Ki manhan si bu da un topadu, bu ta sabe si manhan bu krê ba la, bu ta bai. Má, mi N ta gosi di algen, nin tudu algen sô póbri. Munti algen é sô póbri na realidadi, pamodi gosi tudu algen ka ta preokupa ku vida di algen. Ami N ta viaja un sidja, grasas a Deus dja N viaja pa li un di 16, 15 ô 16 país dja N bai. Si krê pértu, má dja N bai, dja N ba lonji. I N ta tunda bai, N ta tra ka txeu, N ta tunda bai. Má kurozidadi pa N fla bu si N ta fla fofokeru, N ta fla nhos. Ka manda mesa nessa, N fla N ta bai. Abo, na abo ta viaja si? Dja N fla ma N ka ta viaja. Dja N fla-u ma nunka N ka ta ben sta na trabadju. Inda N fla, liga kanba oja la i mostra e trabadju pa ken algen ku alves tanbê otu ta da satisfason ti dimas. Kuse ki es ten aver si N ta viaja? N fla, Ma ami N ta viaja? Nau, N ta ba kanba na buratxa furu, é la ki N ta viaja. Kanba alves bu ten ki ta liga pa mon. Mau, alves bu ta fronta mon. Txeu, ami N ta fla-u un kuza, ami alves ta da ngana ka fase vídiu. Má ami N ka pode dexa odimonis, fofokeru, mal amadu. Pa ka, ka dexa-m pa, pa N fla ke ki é verdadi, ke kusa ke kel ki. Ten munti algen ki ka krê obi verdadi. Ten munti algen ki, ki kada vez ki bu fase dodisa, kada vez ki bu pâpia na vida di algen, si N ben gosi di N sinti-m ben ku oba ki N fla nomi di algen, munti di algen ta kontenti, ta fla, no, dja fla, poi dja na prubléma, manhan poi dja N ka boka keradu, o poi dja N dja mata algen, o kila. Bai ta oja. Osi, ka meste manda mensajen, n ka ta limia bu nomi nau. Ami, n ka ta preokupa ku vida ningen. Ami, si ku ba kanba lemadu di kajeta, kuse ku mi? E ka ten burgonha na rostu nau, purki bu losa e sta labadu ku agu suju, ma kel agu suju ki kai mas di duzentu barata di ndure. Monti, monti ku siumi, pamodi ami n ka pudi ba nunka. Ami, ku le trabadju, n ta kati-kati ku martelu, ku faka. Ka osi inda uma na txon propi. Não, não é o bu vídeo gosi wata viaja. Se nhata viaja kusi ki tem nhata kama na bu furo. Ou bu danga kusa pa viaja. Viaja nta viaja sem aqui cabeça não, pa viaja nta viaja. É pa pa se nenê de de de caçar pa onde. Ou alguém tá mozinho, alguém tá fronta mo. Vem para mim conseguir fazer lá no mundo que alguém tá preocupa com com de que jeito de um tanto assim. Ken fla ma n ka ta fla bu nomi kome ti preokupa u ta fika ta manda mensaji li nsin u ta kome manda mensaji mas un bem ta fla bu nomi gosi di se ami ami ami modi n flau ma n ka ta viaja nunka un ka ta bai u ta yo to nda txoma yo to nda txoma yo otu yo to nda txoma yo to nda txoma pake 15 algen ta preokupa na kusa ki n pui dos ora kile ka trosa

E bu furu ki nha ta bendi gosi ma furu ta da dinheru gosi ma fase ma furu di fofokeru ka ta da dinheru mas porra ami na nha ka mi nta kati kati ku faramenta pa nka ka riba di kusa ku di verginha ku bu loku utru kusa bo ka mori ago diabu ta preokupa so bo modi npo un kusa na facebook e ta manxa e ba kafe tanka kula u na kariera e ka ta sabi di minina ka ta fasi kusa dretu na mundu ka ta txoma se mai ku se pai ku se familia. Agu esta preocupa pamo li um kusa ki mpui bom ami ami nha ta busca ami se nha tem cinco mil tava la Dubai ku inda inda inda seca de audi kixi mi inda manji inda kati kati pa pa pa ganha um di sasageiro por hora ago go diabo go ta preocupa ki mi ami foto ki tem tem um monte de tempo ku tem tem um monte de tempo foto ki tem kila tem tem dura ku tem mas de ano ku mpui mpui mas e kusa ki nho tem a ver satanás boca ku bom Boka ladera, rostu ma pedra gai. Nho pa kuida di nhos maridu, nho ku omi lindu kasa, otu maridu lindu kasa, nho pa nho kata kati-kati ku nho ku nho vida. Nhos trabadju djunta bo ku mudjer nho, nho viaja. Nho ta fika, nho ta preokupa so ku algen la ki ta viaja. Nah, bo senpri ta viaja, senpri ta viaja. Si N ta viaja, é bu mudjer ki N kume, ki da-m dinheru ki N ta viaja? Ô bu ómi ki tra-m furu ki N ta viaja? Dja N ta da fla-m, ka ta da fla-m, nhos é kuzê? Pura, algen ta frunta. Modi N splika-u, N fla-u, pura, N sta na trabadju, ka tra pa nu pape. Undi ki N viaja? N mira-l nin na kasa, nin ta kati-kati pa N pa N kuze, pa N ba ku el trabadja, pa N ka mora ku família trabadja. Nau, N arsa bu biaga sin pamodi bu bu é ovidu ku fásil pa. Mo mi tanbe, mo si N dja manda-s tudu pa ko pa kobon di kóka. Tudu pa kobon di kóka. Tur ke N dja ka sabe kuzê. Dja manda-s, sa dja purkê? N rinka-s ku saku ku tudu. Pa ki ki Nau ki ta lamenta Zé Kadiau? Marka fla nunde ku ta mora, nunde ku ta sta, a kin ta viaja, n ta bai, tin ciga n ta dau duas kaputada Zé Kadiau, pa sen bu ta sai ku ta bu ta ba pa mal di kaiada ki pa sen bu su ka ta yara pa sen n ka sabi ku sa ki ta kontise. Un dia un kusa fla bo sin, ami n ka sabi, ami nunka n ka fazia algen eradu, nunka n ka ta preokupa ku vida di algen, tudu algen ta era.

Kau ku ta ten bu sonhu? Tudu algen ten sonhu di bai pai kau? E abo omi ki N ta fla, N omi ki sta preokupadu undi ki N ta bai, N sa ta ba rabentau furu. Mudjer ki sta preokupadu, N ta toma Deus ta nho, N ka kontenti nada ka ten. Mudjer ki sta preokupadu, N sa ta ba rabentau zeka diabu. Di ki jetu? N ka ta rabentau zekinha. E kela ki pa nho ten pa el, N ta toma Deus ta nho-s. Pa ka mi, N ka ta xatia nho kabesa. Mesmu ta algen ten, si bu ka ten ruspetu pa bu kabesa, ka pode ten pa mi. N fla, Oia, N sta na trabadju. Bu sa kuse ki é palavra trabadju? E. Palavra trabadju é trabadju ki ta pô-u ba undi ki bu ta krê bai. Ami N ka sta na ma kriason, mi N sta ta da monti, monti kaba. Tanbê dja N blokia-s, dja N blokia achu 10 ô 11. Dja N poi, Ana, pss, vem, vem, vem. Ana, vamos para o cantinho. Ana, Ana, Ana, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem.

Dindo ruspetu bo ki o sabi kuse ku ta fasi pa manhan pa o kira burgonha pa po grosu la pa mar di infernu pa po grosu la pa kobon la pa pedregal pa o ka fasi otu algen pamo e preokupa bo si kre mo ya o ta viaja kuse ki n ten aver sin pamo n ka ta fla bo mo boa viaji dios ta ba ku bo dios ta judau ku ta pasa bon viaji nau mo bin flau n ka sa ta bai nau bo a ta bai si ma ta mba ku ku ya o ta toma vasina abo tene n kontroladu. Bo tene encontrá-la pa ki N ta bai, N sa ta, N sa ta deta ku bu mudjer nton? Nau, N sa ta ba kumi bu omi. É kel-la ki pa N fla nhos, Kes tipu di algen la tará N ka ta toma nau. N ka tará, N ka ta toma. Pakê? Algen fofokeru, algen linguadáriu, algen boka kobon, algen boka skuadra, algen ki ka ten ruspetu nen pa si kabésa, ka nhos kumi nau. Pamodi kes algen la é venenu. é koronavírus, é algen duenti. Algen ki ka ta preokupa ku se família, ka ta preokupa ku se kabésa mésmu, ka ta preokupa ku se trabadju, ka ta preokupa ku dintu se kasa pa el tene linpu, pa el laba, pa el dizinfeta. El ta preokupa ku vida di kel otu. Mos di kes tipu di algen la é pa kóre di el. Kel-la é un benenu ki sta la. Ki sta é un venenu ki sta la é un venenu é un é ka bon. Algen modi un flau mo si ti nha patron fla ten un probi ki nha patron i papia ku el i fla nha patron fla si ola dexa o Nelson el sta ki na trabalhar pa bosas bosas kavardianu é ton konplikadu e fla no to brinkada e na brinkadera ki makaku rebenta na sima i ki a pari un bes nho kobi ta fla ka ta dau burgonha mo si. Nhos ta frunta koitadu di kel jetu. Tanbe mos dja N kumesa dja N kumesa manda pa lixu. Má ku ténpu, un monti pididu na amizadi N ka ta seta, ki algen ki debe ser algen bon bu ka ta sabe. Bu ka ta sabe. Bu ka ta seta pamodi bu tene si bu tene algen. Bu tene monti algen. Agora diabus, agora ta pre dja ta fronta-m. Ta fronta-m di tudu manera. Nau, ma N ka ta bai. Mo tanbe ten un ki N fla-l, Djobe, sabe undi ki N sta? N sa ta ba kanba na bu Rachel ku. Nho diskulpa N ata fla kel palavra li, ma nho fla li, mi N ta koba kel so na si kadera, so na si furu. Ka mo sta na mó di sa ta da di ki ji, ta ke da ki ji afronta ku furu, e sta preokupa ku vida di algen. N ka ta fla nho mas. Sô pô un kusa, pôrsu ki N ta pô un kusa na dia, sinku mil algen ta oja nha dia na dé, na, na, na, na, na dés óra. Na kel un vídiu ki N pui, ki N pui, un ténpu un, un fotu na vídiu, dozi óra, N tinha kuatu mil i tal algen. Sô fofokeru ta kanba ta ba djobe, ta bai ta preokupa kusé ki el ta pasa, ku di ki jetu, undi ku el ta bai, kusé ku el ta fase, undi ku sa ta deta. Pamodi? Bo ta sabe di bu vida? Modi influensa na trabadju, mosinhu? Mozinho, nho fika dretu. Mozinho, nho libra di fofokeru, ku lingua rara, ku boka skuadra, ku boka kobon, ku boka ku Satanas, ku dimoni, pamodi mozinho es ka ten vida, es se vida é so papia, ku se modi mozinho gosi igual é ka papia na vida di algen sukundidu nau, gosi mozinho meste fla klaru nau mo ta bai signifika ma ma é es ki es ta la. Ba ta intende? Se N ka ta fla mati ki se pe ka xati, pamodi nhos pensa ki el ta abri Facebook fasil, el ta torna ben? Es mamente tanbê ta ten algen ki abri sinku Facebook la sô pa bu ta ben. Si bu ka sabe. Ami, pa N blokia un algen, el a ku ba lonji dimás. Si bu ka sabe, entra. Ka bu entra. Si bu ka sabi mante komu un algen ku ruspetu, ka bu ben. Bu ta ben, bu ta tenta ben, ben nda ma bo é kel i kel la, ki bo é ka nada, N ta pega-u, N ta tra-u. Pamodi mon sen algen N ta afronta ku asidenti ku ta apanha na trabaiu, u ta afronta ku aves ki lonji di bu familia ku sta u ka ta fila odja, u ta afronta ku ka bu aves u ta afronta di un monti manera. Ago pa N fronta ku okurisa, u ser algo ki algen gosta, afronta-m di tudu manera. No ma nha ta bai modi n fla mos nha ta ba kanba na bu furu undi bu furu ta sta e na mérka o na guiné o na inférnu pa n ba ka e la ki nha ta bai mos i nton e munti algen ta uza redi sosial pa pa ganha dinheru pa bendi un kusa pa rostoranti pamodi ki mai si tanbe. Si bo o algen la ta ranja di kusa ki ta da dinheru, bo ten ki ranja kusa di pa straga. Mosinhu, nho fika dretu, N ka ten kakusi, apa mi N kume. Mosinhu, N sta na Dubai. Kel-li ta bai pa tudu kes jintis ki sta preokupadu ku mi. N sta na Dubai. Nhos oi Dubai, mo ki é sábi li. Nhos oi Dubai, mo ki é sábi li. Oh, dja mân! Nhos oi Dubai, mo ki é sábi li. Ui! Na otel sinku strela, na Dubai. Bon, nhos toma. Na nha kaza ben karni ki N ten avontadi. Ki N ta da-u karni, N ta da-u bebida, N ta da-u tudu kusa. Mozinhu, nhos fika dretu, nhos fika na pas di Deus. Ah ki nhos ta pensa preokupa ku algen nho da mô na testa nho rasa nho fla nho des nho pum preokupa ku nha marido ku dintu nha kasa ka nho dexa kel duensa la panha nhos bon kel duensa li ka tem kura tubi ke modi sabe no ze kaleba ta labanta no si ka ta labanta konta verdade anda nha vem vem vem vem anda chama pa po agu ka pa kachor ali bon koitado ta ku sede. Osi algen ta fronta bo si, Nho fika dretu, nho fika na pas di Deus, nho fika di nho jetu, ka nho dexa duensa mo tinha duensa di kubisa, di fofokeru, di invejozu, di kes genti ka bali, ka nho dexa kel duensa panha nho, pamodi kel duensa li ka ten kura mosi, kel duensa li sin e so ku morti, ka nho dexa, Mi dja N panha yo fika na pas di Deus. Kenha ka kontenti pamó N fla verdadi? Kel la nha prubléma. Dexa mundu pâpia, dexa mundu rola. Ami N ta kati, N ta anta sugundas a sábadu, N ta trabadja pa N tinha vida sábi. N ta djunta poku pa N gosi da kaza, N ta ba féria. Si ka da pa féria, N ta manda nha fidjus, N ta fase nha vida sima N ta krê. Agóra, algen a ta fronta, Nô, mê, es é modi, má ku Saul sta fidji nô.

Bem, ka djon mas edukadu ki ki kes rasa li. Ka djon, djon. Djon, djon, anda. Fofokeru, nho ben toma e bira nhos tranka na ku. E kela ki nho meste nho ben toma. Nta la nhos ta tranka. Djon, kuzé ki nhos krê? Ka ben sta nha tras. Xa ben sabi djente das agu, das kumida. Di ki jetu? Bon, djente, nho fika na pas di Dios, nta spera ma nho sta tudu dretu, ka nho, ka nho xatia no. Ma verdadi pa fla.